Ndo vha ṱanganedza nga ḓinga ḽine vha uri ndi ḽavhuḓi nga maanḓa mani ḓinga ḽine ndo tsivhudza nga maanḓa mani ḽi khou thivhela vhuṱungu ḽi no pfhi not surprise not surprise ndi bva kha ene Mizo Phyll ana P postman ana P postman khou amba uri Mizo Phyll heḽi ḓinga heḽi to nkhumbudza ene Mizo Phyll wa kale na kale wa kale na kale yone goat heyi greatest of all the time na ene P postman ndi dzi goat heyi ya greatest of all the time ndi mazhaka nḓila dza muzika kha nḓowetshumo heinoni ya ya muzika wa venḓa wa venḓa nga maanḓa muzika wa vhuḓisa nga maanḓa une nda u funa nga maanḓa lune na vhone muthetshelesi vha u funa nga maanḓa ndi a kholwa Ah, miso fil ri naye hanefha luvha ndi khou amba uri eh, ri ḓo ri mu founela ḓo ri mu- ri mu kwama miso fil sa izwi ro ṱangulwa nga covid-19 covid-19 covid-19 eh, ri nga si kone u ṱangana miso fil miso fil naye naye nga si kone u ḓa fhano nḓuni dza khaso fhedzi haye ri ḓo vha ri naye nga luṱingo ah, khwalwo kana thendeleki eh, ri tshi khou amba naye miso fil ri tshi khou ri na nyambedzano ni na vhori i ḓo vha kwama nga maanḓa i ḓo vha such an inspiration kha vhone ah, ya vha ita uri vha kone u vhona zwa uri Mm, kha nḓou tshumedzo muzika khathihi na shango nga to angaredza um eh, zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe honeha kha nḓou tshumedzo muzika um ro ima gai riṋe sa vhavenḓa um ndi khori vhone vha songo ṱutshela kule um ḓo ri no maḓingo lalo vhuya fhedzi na zwiṅwe ri ḓo vha ri naye misa fili hei ndi ambo ri ḽi ḓingai hei ḽi khou rwesa nga maanḓa vha ḽi khou rwesa nga maanḓa not surprised ubva kha ene uh, misa fili uh, na ene p post man ḽi kumbudza mizo mani wa kale na kale ane a vho ri um hei ndi ḽi dza kanḓila ḽa serious nga maanḓa na ene vha ri ndi a p postman p postman ndi amba uri no ya nga nṋeni because kupfha ungari ṱhamusi mizo feel ine ene p postman vha fanela u bvisa eh, albamu hei albamu i ah, i nga rengisa nga maanḓa i nga rengisa nga maanḓa ngori combination ndi amba uri ah, ndi combination yavhuḓi nga maanḓa nga maanḓa nga maanḓa nga maanḓa ndi khou amba uri khamusi na musi zwo pfhi eh, ndi albamu i kha u tou bva ep zwayo mani mizo feel eh, kha u tou bva ep fhedzi ai ah, sa tshitshena watshi kha ri tou ri kwaṱa ngori ri vhuya fhedzi ahuna zwiṅwe

ri a bva a thi ri ri eh, tea ya ra renga migayo yeyi eh. yo fhela eh, zwe zwiḽiwa arali zwo fhela ya ri a bva e a ri bvi arali u si na zwa important zwine ra nga vha ri khou fhela ya ndi zwone zwo mizo fhele khuluvha nga maanḓa uri ini sa ramuzika i eh, ane a vhori kha spotlight ni khou tevhedzela magawani o teaho ne uri maphosa i vhori eletshedza uri ya ite mizo feel
ndi kale sa vhavenḓa ri tshi tevhedzela um ra ri tamba zwanḓa ri sa thuḽa namusi ri tshi fhedza namusi ri tshi fhedza o ḽa ra tshi tamba zwanḓa hmm. ha vhavenḓa ḓi kale ri vhathu vha vhudele ha hezwo ri tambe zwanḓa kha riṋe ri khou tou mangala ana zwino avha vhaṅwe i miṅwavho vha vha khou ita mini hezwo ndi zwone miso fila hone hai ah, ri khou tshena tshifhinga ri ṱamba ra dzhena kha nyamedzano yashu miso fila hone hai eh, ri nga tamba ri nga nyago ḓivha uri ri tshi amba nga miso fila vha khou manganyiwa gai eh, ri khou amba nga muthuḓe zwavhuḓi vhuḓi

uh, we also have a music video for that mm. uh, vhalala i'm sure vha ḓivha nyimbo dzi no nga vho venḓa santem eh. vha ḓivha nyimbo dzi no nga vho muthu wangu zwone eh, ye vha ḓivha nyimbo dzi no nga vho khotsi yashu um vha nḓivhela u porofita ngori kha vho khotsi yashu na afha landa ndi khou porofita zwine i'm sure zwi khou itea zwino ndi zwone
we're not ready uri ri nga swika kha tshifhinga tshine malwadze a nga vha a tshi uri khakhisa muthu rali ya ndi zwone ndi khumbula fhaḽani ndi ah, to nga ri a ri ndi khumbula zwavhuḓi ndi u bva kena album ino pfhi um eh, mapumbubwe ee eh, marai um eh, prophecy nnzhi i hafhaḽani kha my african dream kha my african dream ndi hone hune hu na eh khotsi ashu hangei Zwone. kha mapungubye hu na hu na nyimbo idziḽa dzi no nga vho vimba Mm. yes ya mi zofii ni nga ri vhudza khamusi uri khamusi lwendo lwanu lwo bva khamusi ni kha lwo thoma u dzhena kha sia ḽa zwa muzika uri um no ṱuṱuwedzwa nga mini uri ni vhe ni ḓiwana ni kha sia ḽa zwa muzika

eh, tshithu tshine tshi driver na vhathu musi vha vha vha dzi nḓilani ndi muzika u u influencer tshiṅwe na tshiṅwe so arali wa vha u tshi khou influencewa nga muzika wa negative wa fhedzisela u tshi khou ita zwithu zwa negative arali wa influencewa nga zwithu zwa positive zwithu zwi no nga zwa vhakwevho eh. zwine zwi na mulaedza zwithu zwine zwi na sialala wa fhedzisela u tshi khou vhona nḓila ya ndi zwone hone hasa zwino a ri khou sedza midzo fili kha sia ḽa muzika i vhathu vha vhulidza muzika ona vhori u na trend ine ya vhori u duma zwezwo hone i after bo two years nahone houḽa muzika i u tshi a takadza nga u ralo ngo zwi vhona ya ya ya
ndi zwithu zwine zwi vhidzwa pfhi bubble gum and nga maanḓa zwi na tshelede hezwo zwithu nga maanḓa vha khou zwi vhona so vha ḓo wana uri na riṋe sa vhaimbi ri a kombetshedzea u nyaga u ḽa ra fhedzisela ri tshi vho ita zwezwo zwine a zwi na mulaedza ngori ri vha ri khou nyaga u lila radioni ya khamusi ni ḓo feeling ari ri khou ḓa uri khamusi lwendo lwa nga musi ni tshi vha na ḓiwana ni kha ni kha spotlight um lwo vho leluwa kana eh, zwo kwanda nga maanḓa uri na ime ḓiwane ni kha spotlight no bvela eh, ni tshi khou kona u ḓivhiwa nga muṅwe na muṅwe venḓa ḽoṱhe Ah, a thi kho- ah, nṋe thi thu ḓivhiwa a thi thu bvelela mavhana Eh, Mm. ndi a ṱangana na vhathu vha vha tshi khou ri remzi nda ri he vhanna vhashu Mm. Eh, so ni ri mini so ndi khou pfha uri ha ri tshena na tshifhinganyana tshine ri nga ḓi phusha eh, ra kona u tou ḓivhea zwa vhukuma zwa zwino hune ri hone ndi zwone ri khou ḓivhea venḓa mara eh, ari kha vhaṅwe vhavenḓa vhane maybe vha dzula joburg hmm. vhavenḓa vhane vha dzula maybe cape town vhavenḓa vhane vha vha america vhavenḓa vhane vha vha china hmm. eh, we need to work hard ri ḓi wane ri khou vha dzi tv ni uri ri ri kone u u vhonala hmm. ndi nga ngo to leluwa a ri ṱoḓi muthu ane a nga ri eh u khori ene u ḓo bvelela nga nga lo thoma kana nga lwa vhuvhili mm. u nga ḓi bvelela nga lwa thoma u nga ḓi bvelela nga lwa vhuvhili i think o fhedzisela a tshi khou bvelela nga album ya vhu ya vhu ya vhungana kana i think dza dzo no swika twenty dzi lala mm, zwone ya so ya lwendo lu none a lu a lu ngo to leluwa mara a lu ngo to konḓavho ngori mudzimu thi vha na riṋe ndi zwone hezwo ya man ya khe so mizo feel eh una zwithu zwine vha ri ni kale nga maanḓa ni kha ende ndo tshumelo dza muzika zwine na amba hanefhaḽa honeha eh up to so far ni khou vhona ungari khamusi eh ndo vho tshumelo dza muzika wa venḓa ifhaḽani hune khamusi hune eh hune khamusi ri nga ri ro bvelela eh honeha arali zwi songo ralo ni vhona ungari khamusi ri khou kundiswa nga mini uri ri ḓi wane ri kha eh, level ine dziṅwe dzitshaka dzi dzi khayo kha sia ḽa zwa muzika ah no muṅwe na muṅwe u khou zwi vhona zwine zwa khou itea ani na kha dzi o performa kha dzi dstv awards mm. um, zwino zwino muṅwe na muṅwe is aware uri vhavenḓa actually uri limpopo pese uh, mm. tshifhinga tshashu uh, ndi kale ri khou valeliwa ndi kale vha sa nyagi u lidza dzinyimbo dzashu mm. uh, kha dzi radio station dziṅwe vha sa nyagi u rilidza kha dzi tv station dziṅwe vha sa nyagi no ri vhidza kha dzi event angani ngei mara ni wane dzi event dza fhano hayani mm. zwi vhidza anevha vhathu ni ngo zwi vhona ndi zwone so yeah so ha lwendo ndi yone lwo thoma ṅwana wa mukala um eh, ri tsini um eh, ri khou bva kule mara hone ya mizopfi da ndi ri vhudza fhano ni uri ndi nga mini ro dzhia tshifhinga nga maanḓa uri ndi wane ri kha ri kha i level mizopfi uri ndi nga mini zwo dzhia tshifhinga ya khamusi eh, tshiṅwe tshifhinga ndo vhoya khamusi kha ndi na phindulo ndi na phindulo yazwo eh eh, eh ndi nga to ri ya u vha vha tshi zwi amba zwavhuḓi vha ri fhethu vhupo na tshifhinga zwi ḓivhiwa ngavho ndi zwone muthu u nga
pulana wa pulana kereke dzinoni vha vha u vhudza uri kha uri i receive zwino zwi khou ḓa zwino mathipoi hai mudzimu washu ane ra rabela ene ndi mudzimu wa yobo ndi mudzimu ane eh o o testa yobo for 40 years ndi you zwone know ndi mudzimu ane ri ri muḓivha uri he's a patient god you ya know tshifhinga tshawe a tshi fani na tshifhinga tsha vhathu vha shango eh so uri ndi ngani ro ro swika hafha hune ro swika hone zwino hmm. zwo vha zwi tshi ḓivhiwa nga mudzimu ndi zwone vhaṅwe vha no ri maybe o vha a khou ri protector from maybe eh, zwiṅwe zwithu zwe ra vha ri tshi nga ḓi wana ro bvelela ra fhedzisela ro ḓi dzhenisa khazwo henezwi zwine vhaṅwe vhaimbi vha khou lovha ngazwo ndi zwone ee zwa zwino we are more matured we, we are aware and a huna muthu ane a ḓo ri dzhiela muzika washu a huna muthu ane a ḓo ri dzhiela tshelede yashu ya dzi-performances tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra ḓo vha ri khou tshi itai ri ḓo vha ri khou tshi ouna sa vhavenḓa ya hone mizofili a ni vhona unga ṱhamusi unit na yone yo ri na phanḓa mizofili eh, sa sa sa dzi artist dza venḓa a ni vhona unga ṱhamusi u sa farana ha vha ha vha ha vhaibi zwi a contributor kha uri ri ḓi wane ri si khou bvela ngo ṱavhanya
u sa fara na vhaimbi ndi zwone zwithu zwine ndi vhona unga zwi khou ri salelisa murahu nga maanḓa ngouri dziṅwe tshaka uri dzi bvelele dzo farana vha nga tsheka durban ndi dzula ndi khou zwi amba kha interview dzoṱhe uri durban i number one ngori havhaḽa vha fhethu vho fara ndi zwone eh vha vha na support ino khou bva ya zwino ngeno hayani vha ḓo wana uri fene dza nga dzi vha dzi khou lwa na fene dza mugede fene dza mugede dzi khou lwa na fene dza mugede ah, zwone zwi vha zwi khou bora mara nṋe ndi vha ndi ndi ndi khou ranga phanḓa ndi khou waiva flege ya ya miṅwenda uri vhafowethu a ri shumele venḓa man a ri unite hu ṱoḓe vha fothi thi vho a vha nyaga u rangiwa phanḓa ndi uri feeling the king you know ezwo ri zwone mizofia ya man ya ayo ndi alemani mizofile hone hezwo zwine ngo ḓi zwi vhona ro ṱangulwa nga covid-19 um eh, khamusi ni nga ri ri vhudza uri eh, muzika wa venḓa u kha denja hani eh, musi ro ṱangulwa nga covid-19 ngauri ahuna dzigigi dzi vha khou hostiwa zwi nga impact hani negatively kha muzika wa venḓa khathihi na dzi artistic um ndi Senate agriculture i tea u intervene if arali we we see this thing uh, nga nḓila ine zwa khou tea nayo we need to be funded now maybe u thoma u ita dzi show online vha ri fhe hmm. eh, a platform ine maybe we can host a show channel hmm. owner yone maybe uh, maybe mtv maybe dzi dzi dzi dzi dzi youtube dzi facebook dzedzi whatever platform ine ri nga ḓi wana ri khou performa ri khou performela vhathu vhane vha khou vhona mara ri tshi khou badeliwa ndi zwone um dziṅwe dzi dzi dj dza hmm. dza dza joburg dzi khou ḽa you know right yeah. now vha khou hosta dzi dzi dzi online party vha yeah. sponsoriwa nga nga dzi brand so riṋe nga ngeno venḓa e zwithu zwithu a ri zwi wani ma zwithu zwi uma kulukwana ndi zwone ndi zwone so so hey ah, impact yone ndi khulu so nṋe ndi nga to advisa vhayi ndi uri arali vha na studio hayani arali vha khou rikhoda vha bvise dzinyimbo vha fhe dzisenedza zwi possible a vha rengese muzika that's, that's the only way hezwiḽa zwo bvisa free music

nṋe zwine nda nga to shera na eh, vha zwi ḓivha uri muri muri hoyunoni u liganda zwa zwino ndi mulayo une wo phasisiwa uri eh. mariwana yeah. is legal so eh. vhathu a vha vhe eh, na na na na research ine vha ita mhm. vha zwi ḓivhe uri eh houḽa muri ndi mushonga uri une kha zwifhinga zwo raliho zwino hune hu khou ḓa malwadze manzhi mm. nawo ndi muṅwe wa muri une ri a tea u ḓivha ra ita dzi research instead of uri hezwi zwo ṱuwa ri khou ṱoḓa mahalwa ri khou kwasha dzi tavene uri mahalwani a u vule hmm. mahalwani mini mini um nṋe ndi nga tori vhathu a ri ḓivheme a ri ḓivhe zwine ra vha zwone mene a ri ḓivhe hune ra bva hone a ri ḓivhe u vha mu afrika uri mu afrika ndi mini ndi zwone
then ri ḓo kona u survivor hetshi um tshifhinga tshine ro livha natsho ya mizofhili sa zwinzhi ḓo zwa live and fm eh it's all about youth empowerment so ni nga sia na mulaedza ufhio eh kha vhaswa vha ḽa Afrika Tshipembe vhaswa vhaswa a ri zwi ḓivhe uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi zwanḓani zwashu hmm. a huna a huna tshithu tshi no vhavha u fana na na vhathu vhane vha vha tshi khou tou bva nnḓa vha ḓa vha bvelela fhano south africa rine ra vha ri khou complaina ri na i d mm. ino ha ḓo u vha na i d in south africa ni vha ni na opportunity yo ri ni nga fandiwa ni nga ita mini ni nga ita mini mara rine ri zwi ḓivhi hezwo sa vhaswa vha south africa ro sokoula you know vha ndi tshi khou risa vhaswa ngori zwino ndi twenty twenty mm. a ri zwi a ri zwi dzhie ro fhiwa tshiṅwe opportunity tsho dovha ra takuwa ri ye ri redzhisitare dzikhamphani ri ḓi vhudze uri a ri ngo tea u ṱori tshikolokolo ri tea u tou tholiwa a ri a ri ḓi gudise na u thola riṋe vhaṋe ndi zwone gudise uri na riṋe ri nga thoma dzikhamphani dzashu ra fhedzisela

oh yes sir yes sir eh, kha facebook ndi hone hafhaḽa vha ṱhogomele eh hu na ane vha vha fake vhane vha vha khou amba zwi siho vha vhukuma ndi page ine uh, for now i think ri kha 67000 likes hu na vhathu vha vha 67 vhane vha vha thousand vhane vha vha follower page yanga hmm. so nda ndi tshi nga advise vhathu uri a vha like page a vha mm. shere whatever zwine nda vha ndi khou share hanefhaḽa kha facebook yanga vha ḓo wana na dzinyimbo ntswa dzine nda khou drop hanefhaḽa vha make sure uri vha khou tevhela link vha mm. renge dzinyimbo you know um, kha instagram ndi hone hafhaḽa ndi pfi at misofil mm. kha twitter ndi hone hafhaḽa ndi pfi at misofil underscore and then for avha vhane vha khou nyaga uri buka mm. vha ḓo foinela

dj pateriko i hone hanefhaḽa na kha page yanga ndo ndo shera dzi link zwino zwino um heiḽa track ndi track ine havho kale ndo guma u shuma na phesi ah, so pateriko o to maker sure uri a a wane nṋe na phesi ri ri eh, ye studio mm. one way beat no khou bva kha adroid beat actually na na recording ro itela ha adroid so luimbo luyani ndi lwavhuḓi ah, na combination yanga na phesi ndi yavhuḓi eh, to a point ine na vhathu vhanzhi vha khou thoma mbudza uri hu funa nṋe na phesi ri tshi to ita maybe na mix tape kana ine ina nyimbo kha musi dzino swika thene nyana ya ri to thoma ri ambe na na lushaka na nga thetshelesa holo luimbo i hmm. ḓo zwi pfha uri ya

Ah, yo vha yo dzagela nga maanḓa yo vha dzagela nga maanḓa yo vha mbikela tshumelo ngori yo khethea nga maanḓa mara kona fhethu wa khristo nga maanḓa kona fhethu wa khristo nga maanḓa mme zofili o kona u tou eh, u vhea zwithu zwawe zwoṱhe fhasi a ri u khou nyagwa amba na vha lavenda fm Hmm, ya vha sokoṱhe vha lavenda fm yi ndi khou ri no mu pfha mizofili o ri ṋea mulaedza wa- wa- wavhuḓi nga maanḓa wa maanḓa une wa vha uri u ya ri uplifter u ya ri vhea kha vhuimo havhuḓi wa ri ita uri ri humbule zwa uri habe kha ḽa Afrika Tshipembe ri fanela u tou ḓi imisa nga riṋe vhaṋe ra songo tou laya kha muvhuso nga maanḓa fhedzi a i kha ri tou ri ri ḓi imise nga riṋe vhaṋe vhana vha mukalaha nṋe ndi khou ri bva kha nṋe one tea a ndi si khou ri khou livha nga maanḓa mani ngauri upfhi ipfhi mbekanyamushumo i nge vhone vha thetshelesa ipfhi mbekanyamushumo ngeno vha tevhelela vhaṅwe vha ndi vha ralo vhaṅwe vha ndi nga ralo ha maipfi ndo pfa ndo takalela nga maanḓa u bva kha vhaṅwe vha tshi ri mbekanyamushumo i vha mbekanyamushumo ngeno vhathetshelesa ni tshi khou ri kwaliwa nga maanḓa vhone thetshelesi a funeyaho wa lavenda fm ni tshi khou ri u bva kha nṋe wality na mubveledzi rolex ah, the vigros na ino tb the coolest guy in town ri tshi khou ri nara dza vhathu kha ri ṱangane tshifhinga tshiḓaho same time same place eh, nga hafu bva kha iri ya vhurathi ndi khou ri kha vhete khulelo kha kha lushaka eh, kha vhete bembela uri mizofil o vha hone kha lavenda fm kha vhete uri vha khe tshape ari vho eh vha pfuke na mbekano shumo hanefho kha kha fhano kha YouTube kha YouTube eh mm singa shona chimwe uh, ah, anywhere anytime nga sifika chine vha khou funa chone eh vha thetshelesa mbekano shumo ya the interview kha vete khulu kha lushaka uri hey mizo fili eh ori da mai phana bori ndi vhuḓinga manda ane bori eh muswa mwana mwe wa tea uri a thetshelese eh na mutumo ngo tongaredza ngenda uri eh ya mm uri ro ima gai rine sa ba venda eh kha ndo chumwe za muzika ndi tshi khou ri kha ri tangana tshifhinga tshiḓawa there ḓuvha ḽa vhuḓi